Fan hyn gawsoch chi'ch magu, Emyr? Ie, dalen ni hyn, rhywedog mae hi. Lle braf. Yndi, mae o, braf iawn. A chi di'r drydedd genhedlaeth? Ie, ie, ddoth taid yma yn 1937. A ffarm yr Ent efo'r Duke o Westminster yn rhan o stad y Pale yn Lladderfel. A mi ddoth i ar werth oherwydd bod y death duties y Duke o Westminster eisiau ei talu a mi gas pawb gyfle i brynu'r ffermydd yn 1962. a mi prynodd dad i adeg ynny. Oedd yn andros o arian mawr ar y pryd, dwi'n cofio dad yn poeni lot fawr adeg ynny'n den, ac oedd o'n gymaint o newid yn doedd, wedi bod yn talu'r hent ac yn eisiau arian i ffrynu hi, ond wrth edrych yn ôl, oedd o'r penderfyniad iawn doedd naturiol. A da chi'n dal i ffarmio yma rwan hefo'r meibion? Yndw, mae dwi lwcus ofnadwy o'r meibion neu fellwn i'm meddwl neu dal un efyd a mi gofio dy dal un i mewn i'r pictiwr. Y wraig yfe? Ie, y wraig, ie. Dwi lwcus iawn o'r tri onyn nhw. Nellwn i'm meddwl neu dy ystyried cymryd y job yma mlaen de, cos mi fydda i fydda i ffwr fwy, mae mae yna rei'n deud bod fi ffwr ddigon yn barod ond yy na, ma- mae bod yn llywydd yr undeb yn golygu llawer iawn o waith Ac i gneud hi'n iawn, mae rhaid i mi yllwng gafael yn rhyfeddog. Mae, mae'r he le yma wedi bod fel magnet i fi rioed. A Lynn deud o hyd bod fi'n gyndyn o fynd i ffwrdd am, wel, mwy na rhyw dri bedwar diwrnod. Mae, dwi eisiau dod adre nôl, yn does? Ond fy rhaid i mi yllwng gafael yn rhyfeddog 'ma wan. Os dwi 'md neud y job 'ma'n iawn, a dwi isio gneud hi'n iawn. Pryd ddechreuoch chi gyda'r undeb? O, mi ddechreuais i'n fuan iawn ar ôl madel ysgol dwi m'wl, a dylanwad yn Uncle John o Maes y Waun, o Uncle John Maes y Waun yn yy yn aelod o'r undeb ag yn frwdfrydig iawn ac yy ar y pwyllgor llaeth yy cynrychioli yr undeb ar y pwyllgor llaeth a gweision deud sawl tro fel fydde fo'n mynd i yy i Lundain i gynrychioli'r diwydiant llaes ynde. Ac dwi'n meddwl ei ddylanwad o nas i fi ddod yn aelod gyntaf, a syth es i'r pwyllgorau, o'n i'n gweld i'w frwdfrydedd y gyn, gyn yr aelodau ynde. Brwdfrydedd dros y diwydiant a dros yr undeb ac dros ffarmio'n gyffredinol ac o'r ffaith bod, bod hi'n undeb annibynnol i Gymru ac i Gymru'n unig ynde. A i mi, mae hwnne'n holl bwysig, ynde. Dŷn ni'm yn atebol i neb dros glawdd offa, nacdŷn? Dim ond i'n un hunain. A mae brwydro dros yng ngwlad a, a diwydiant yn hanfodol, chi. Dyna dwi'n gredu yno fo, ynde, a mi wna i'n ngore os ga i gyfle. Faint da chi'n ffermio a be da chi'n ffermio, Maimir? Wel, ar hyn o bryd mae 'na ryw un cant ar ddeg o fogie a chwe deg o fuchod duon. ac uh, dal i drio gwella y, y, y, y stoc i raddau dros y blynyddoedd ynde, ac efo unrhyw fridio stoc, mae'n weithiau mae'n un cam ymlaen a dau yn ôl yn dydy, ond dal i drio gwella y stoc a, a gwella'r ffarm hefyd ynde. Os, ma, chi, os edrychwch chi ar ôl y tir a'r anifeiliad, maen nhw'n siŵr edrych ar ôl chi. Ynde? Mae Emyr yn aelod amlwg o Gymdeithas y Defaid Mynydd Cymreig, Cymdeithas y Gwartheg Duon Cymreig ac yn un o gyfarwyddwyr Sioe Sir Meirionnydd. Dros yr wyth mlynedd ddiwethaf, ef oedd dirprwy lywydd Undeb Amaethwyr Cymru. Oedd na waith perswadio na chi gymryd y gwaith yma? Wel na, dwi'n meddwl bod waith perswadio na i oedd uh, o'n i wedi bod yn ddirprwy am 8 mlynedd ac o'n i rhyw edrych ymlaen uh, gan obeithio rhyw ddwrnod byswn i'n cael y cyfle i fynd i'r aswyd i swydd. Ond chi rwan ydi Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru. Dim yn job hawdd. Dim yn job hawdd ynde, ond os ga i'r gefnogaeth, a dwi'n siŵr y cai o, mi, mae hynny'n mynd i wneud i lawer haws i mi ynde, cos dwi, dwi'n teimlo mor gry dros y diwydiant a thros yr undeb a dros Gymru fel gwlad ynde, a mae rhaid, iddi, mae rhaid i mi wneud iddi weithio rhaid. A dwi, dwi mor rwydfrydig dros gadw cefn gwlad ynde, a, a ffermydd yn nghefn gwlad, a, a bod y ffermydd yma'n gynaladwy i ni wedi cadw'n pobl ifanc. Mae hynny'n holl bwysig gyda i. Yn sicr, mae 'na sawl her yn mynd i fod yn 'ych hwynebu chi, ond pa un fydd yr her fwya' 'dach chi'n deimlo, Emyr? Wel, mae Ffermwyr Cymru y Dinesol i'r swydd 'ma, ac mae'n hanfodol bwysig bo' fi'n mynd â'u llais nhw i Aelodau'r Cynulliad, i'r Aelodau Seneddol yn San Steffan ac ymlaen wedyn i Brysel. Mae'n bwysig bod fi yn brwydro drostyn nhw. Mae gyda ni ddiwydiant heb i ail. Mae gyda ni'r cynnyrch gorau bosib yn y wlad yma. A dwi eisiau gwneud hi mor hawdd a phosib i bob ffermwr wneud elw wrth gynhyrchu y bwyd iach dyn ni yn gynhyrchu yma.